Vukulukumba bya wena, munhu wa vumbirhi eka wena, the higher self, na mi xeweta i dyondzo ya hina ya siku ra namuntlha i rito ra Xijarimani rito leri a ri hambanisi exikarhi ka moya lowu u hanyaka hi wona soul. na mianakanyo. Eka vumbirhi bya swona Majarimani ya tirhisa rito rin'we ku nga Geist. So ku ya hi vona hi marito man'wana e moya leswi vitaniwaka soul i mianakanyo hi ku tsundzuka ntsena xirho xo karhi emirini wa wena u ta va u lemuka leswaku u na xona. kumbe loko xi vava e xirho xo karhi wa xi lemuka ku xi kona eminkarhini yin'wana a hi koti ku va hi hi twa ku hi milenge ya hina ya ha ri na yona ya ha ri yimbirhi na mavoko ya hina ku fikela laha u tekaka miehleketo ya wena u yi veka kona emilorhweni hi endla leswo swilo swo hambanahambana ku nga va ku vulavula ku famba. nkarhi wun'wana na ku haha kambe a ku na xirho lexi hi xi tirhisaka swi nga va swi vula yini sweleswo swi vula ku moya wa wena i xiphemu xin'wana xa wena lexi xi nga yimaka xi ri xoxe nkarhi wun'wani xi va na vulawuri eka nyama. Hi tlhelo ra vukhongeri kumbe ximoya munhu u na swiphemu swimbirhi u na nyama u na moya kasi hi tlhelo ra tidyondzo ta miehleketo ku nga psychology mianakanyo leyi yi fananisiwa na moya. ivi munhu a tlhela a va na nyama nakambe mara rito rin'wana ra ku vula i mianakanyo ku nga ri nyama ya wena kumbe e moya hi xinghezi va ri vula higher self laha hi ririmi ra manana hi nga ku i vukulukumba bya wena hikuva hi kona laha swiboho swi tekiwaka kona. so swi fanelerile leswaku hi hlonipha e e moya wa hina wa ri twa na vito ri ri vukulukumba hi laha vu wena byi nga kona u nga vona munhu a ri na rifuwo ro karhi kambe emoyeni mafana hi laha wena u nga kula kona hi laha u nga u nga tirhisaka ku va u humelela. so e moya lowu wu nga ku sivela eku humelela wu nga endla leswaku u humelela moya a wu fanele ku tekeriwa a hansi eka matimba ya wona hikuva ha wona u nga swi kota ku horisa miri nyama na yona u yi nga hlangana hikwalaho ka moya wa wena nkarhi wun'wana moya lowu. eka leswikulu wu nga ku tlakusa wu ku endla nhenha nkarhi wun'wani wu nga ku khomisa tingana so hi nyika xikombiso la loko u ri mutsutsumi u tsutsuma hi rivilo ra le henhla u huma na sagwadi swi nga endleka ku va ku ri e moya wa wehe lowu u wu tlakuseke ku va u fika ka xiyimo xelexo. E nkarhi wun'wana swa humelela u tikuma hi ku tsaka ngopfu mianakanyo yi ku yisa eka xiyimo xa le hansi u vulavula e marito yo khomisa tingana u endla leswi nga fanelangiki. swi va swi suke ka mianakanyo a hi nyikeni swikombiso leswi landzelaka tatwa vantshwa u kuma nampundzu a tsakamisele e minkumba u n'wi vutisa ku swi lo yini a ku a ni lorha hi tlanga bolo na vanghana va te loko va bela bolo yeleyo ya le handle ni yi landza. ni teka bolo ni vona xihlahla hi laha ni nga sungula ku tipfuna ni humesa mati then loko ni phaphuka ni kuma swi onakile yin'wana eka swikombiso mhaka hi leyi swa humelela u va u khome hi mitsakamiso u famba u lavana na swihambukelo. Loko u kuma e muako wu ri na mfungho wa swihambukelo hi mfungho ntsena ku languta yona yi nga ta hi xiyimo xa le henhla u tsandzeka na ku tikhoma nkarhi wun'wani wa ha kayakaya hi ndlela yeleyo. Loko u humelela ka tlhelo lerin'wana u kuma entry wu ngutele mianakanyo yi ta swi vona ku a hi ndhawu ya kahle ya ku u nga tsakamisa u tsakamisa na yoho yi nga tlhelela endzhaku u ku swa ha ku tano u vona un'wana u ya ka ndhawu ya xihundla u kuma un'wana a karhi a pfulela mati ya huma. mati lama ya humaka ya ku anakanyisa na wehe u karhi u tipfuna hi ndlela yeleyo mintsakamiso yi tlhela yi tika nakambe so wa swi vona ku swi suka emianakanyweni swi nghena emirini swi tele swikombiso leswi hi nga swi langutaku ka xin'wana hi nga ku ka nkarhi wa sweswi kwala u nga tshama ko anakanya e nenge wa wehe wa xi mati. u ri ku tweni ka ku vava kutsongo u ta ku twa kumbe anakanya wa xinene u ri ku tweni ka ku vava lokutsongo u ta ku twa anakanya nhloko ya wehe ingaku yi na ku pandza lokutsongo ka le hansi u ta ku twa so hi ndlela yeleyo u ti twisaka ku vava hi ku anakanya hi Xinghezi va ri the reverse is also true. u nga ku loko u tshivikilela hi nhloko u humesa mianakanyo ya wehe eka yona u titwa u hanyile tindlela ta ku ku pfuna ku ku ku ku humesa mianakanyo nkarhi wun'wani i ku tlela nkarhi wun'wani i ku va u ti u endla e migingiriko yo karhi nkarhi wun'wani u tikuma u vulavula na vanghana hikwalaho ke. swi na nkoka ku u lulamisa e mianakanyo ya wena leswaku yi ta pfuna e mintirho ya miri e mintirho ya miri yi hambanile ku na leyi yi endlaka leswi hi swi vonaka ku nga hi tirhisaka ngopfu mavoko na milenge swirho swa hina ku na laha e miri wu nga ti tirhela wona hi woxe. leswi va nge subconscious mind makumenkaye wa ti-percent bya mianakanyo byongo bya wehe bya xinene bya yi tirha laha byi endlaku migingiriko yo gangela swakudya yo fambisa ngati yo aka miri na swin'wana leswi hi nga swi tiveki swi ngo tiva hi yona so hinkwaswo swi le mianakanyweni ku nga moya wa wena. hikwalaho wa swi vona e vukoka bya moya wa wena ku wu le henhla hikuva u humesa u susa mianakanyo ya wena eka ka nyama u nga va na ku humelela lokukulu ku na buku leyi nga ku pfunaka ku endla switolovela swa mianakanyo kumbe moya buku leyi. hi Xinghezi va ri i The Arcane Formulas or Mental Mental Alchemy by William Walker Hutchinson. So hi ku komisa ka buku leyi, va ku dyondzisa ku u humesa mianakanyo kumbe moya wa wena enyameni hi katsongo hi katsongo. va ku rivala hi nenge wa ximatsi rivala hi nenge wa xinene rivala hi milenge na xisuti rivala hi xisuti na milenge na miri wa wena ku ya ehenhla rivala hi nhloko and then u loko se u rivale hinkwaswo sweswo u titwa vu wena leswi u nga xiswona ku u nkulu eka hinkwaswo hi leswi hi nga ti i vukulukumba bya wena. loko hinkwenu hi nga ri na mali hi nga vi na swiambalo leswi hi ta va lava ringanaka hinkwenu hi ta va lavakulu hi marito man'wana e miri wu le ka migingiriko ya swa misava mara vukulu bya wehe byi le emoyeni ni tshemba ku swi twakarile. hi ku e moya kumbe mianakanyo ya hina na nyama swi hlangana na ku hambana hi ndlela yini mara ndzi tiva nchumu lowu nga ku tlakusaka swinene i moya wa wena loko wu tlakukile u nga endla swi hlamariso. wo va u tsutsuma marathon u ti nyika nkarhi wa ku rivala hi switlhavi swa le milengeni kumbe xifuva u nga tsutsuma hi ndlela yo hlamarisa va nga tshembi na ku hi wehe ene ku va ku ri wehe hikuva se u ta va u tirhisa e munhu wa vumbirhi inkomu.